Wel, croeso nôl ato ni i fodlediad y ralio. Ni newydd gweld cymal cyffro anhygol o'r Ffindir. Ni newydd gweld rali anhygol o'r Ffindir. Gyda fi fan hyn yn y studio, apus i wei, dal ma, Howard Davies a Darren Garrod. Iawn, pawb.
Wel, sa'n mwyn ei ddechrau da hwnna. Oh. Yn, yn buddigol, o'i tanac, i fi, un o Un o'r ralis gorau mae fe erioed wedi ei wneud. Arwen o'r cychwyn cyntaf, o'n i bai am y cymal cyntaf yna yeah. yn, y, yn y parc. Um, yeah, just... Mae di redeg ffwr efo fo, ynddi? Ti'n bo? Di. Mae di just redeg ffwr a codi hyder trwy rali a just bang, bang, bang. Ond Celyn Ofen Pera sydd wedi cael 8 cymal, Fo oedd yn cael saith ynde so t'bo yym ond jyst mae 'di mynd mor dda yndi? A mor annisgwyl i fi hefyd t'mod ma' ma' fe 'di ga'l y cyflymdra 'ma ni'n gwbod bod yr Hyundai 'na yn bach o mochyn o gar ma'r ma'r pen ôl yn ysgafn mae e'n cico mas mae e'n mae e'n car anodd i ddreifo on'd yw e? Ie ma'n ma' ti ti'n ddeud hwnna ond jyst y sweet spot ynde? Ti mae mae o'n dio'm yn edrych bod o'n car anodd i dreifio on' mae pawb arall yn ca'l trafferth efo fo ynden? So ti'm yn gallu jyst neidio fewn iddo fo a bod yn fast ti go'fo' chware efo'r car a a gwbod y car t'mo'? Ydi o 'di ca'l 'i dyfelypio i Tanac? Na, dwi'n credu na fel arall Hyundai wedi dyfelypo ar gyfer... New Will.
Achos fe oedd gynta os cofio di oedd Tanak gyda Toyota yn do fe? Oedd oedd. Oedd oedd. Oedd car ma felly. Oedd hynna wir. So yym na car car Thierry yw i ond yn amlwg ar y grafel Tanak o dwi'n gweld fynna fyd pa mor hapus oedd e i ennill hon. Ie ma' o'dd o'n meddwl ma' o'dd o'n o'dd hwn yn rwbeth sbesial iddo fo yndoedd o'n meddwl rwbeth sbesial. Dwi'n meddwl yn myn' miwn i'r rali ma' Oedd e ddim yn disgwyl ennill hon, oedd e, wedodd e ar y Dydd Gwener, oedd e'n barod am penwythnos anghyffyrddus, oedd e'n mynd i fod yn anodd, ond welodd e tymed bach, llygedyn fach o ole ar Dydd Gwener yn dyfe, 'da'r Toyotas. A dyna be ddedodd o. A wedodd e, o fyna mlaen, reit, mae cyfle fan hyn, a dwi, mae rhaid i fi manteisio. Mm. So, 'na'r gwanieth, jyst y y sbardun a y croten fach 'na... Ie. ...yn hongian a wedyn oedd e'n meddwl reit allai neud e. A hunan hyder wedyn. Ag o'dd o'n gwbod bod yym Rovers Pera yn stryglo yn redeg yy cynta ar y ffor. So o'dd o'n gwbod bod o ddim yn mynd i fod yn yym lawr i gefn o. Hmm. Yym Lappy yn jyst Elfyn falle fysa gallu mynd ar 'i ôl o ond o'dd o'm yn gallu neud o nag oedd? Na.
A aros gyda Tan ac mae e nawr wedi dringo i'r ail, ail safle. Oce, okay, mm. mae'r bencampwriaeth drosodd, ond mae hwnna siwr o fod yn golygu lot fawr iddo fe. Mm. Um, a ti'n sôn yn gynharach, Howard, bod Tanak wedi newid. Y mae e, achos oedd e'n flin ofnadw o'r blaen, ynddo fe? Oedd, oedd. Oedd popeth wastod yn bod... A pan o'n i'n holi fe, oedd, tmod, o'n i'n ofn mynd ato fe. Yeah, yeah. Ddim beth yn siŵr pwy Tanak bydde ti'n cael yn, yn ateb ti. Ond Oedd e'n gwenu ar diwedd pob cymal. Oedd, oedd. oedd e fel yn... Siarad. Just yn hapus i siarad â bawb. Um, meddylfryd wedi newid, dwi'n gwybod mae problemau getre dyn nhw da iechyd i wraig. Ie, yeah, wel falle bod hwnna wedi newid ei ffaith ar bywyd, ynddi, ti'n bo, ac meddwl falle, ti'n bo, dwi yma, so well i fi mwynhau y pethau. A mae hwnna'n rhywbeth arall, ti'n gwybod, mwy na, yn well na neb, um, Darren, pan wyt ti ar rali, Sdim lle i feddwl am unrhyw beth arall? Neb. Na, yn anffodus na. Dych chi'n chi meddwl ar yr gwaith a na i o. Dyn, um, na, dwi yn gweld gwahaniaeth yno fo. A diwedd y rali yna, y, y, y speech nath o'n ddeud, a diwedd y cymal, ti'n bo, ges i llwnc yn... Um, mm. T'bo' o'n i'n meddwl o b- lle ma' 'wn 'di dod o? Oedd e'n pwerus ofnadw. Oedd yn doedd?
Ar to y car yn dathlu mae e mor hapus i ennill hon. Ie ail buddugolieth o'r flwyddyn. Dwi'n licio be' mae'n neud efo'i meic. Ti 'di ti 'di roid y c- connection yn y helmet? Ie. Mae'n sticio ar top 'i helmet yndi? Achos a- t'mo' ma'r in- connection gallu mynd yn bob man a... Yndi yndi ond... A ti ti 'di sylwi be' ma' 'i neth o? Oedd na rhyw- rhywbeth i sticio fo fyny fanna? Just fel cross strap. Ie, ie. Na. Good, ynde? Roedden ni'n neud y fath efo'r um, tethers, yr hand... Ah, reit, ie. Yeah. Roedden ni'n reid nhw.
Ond sy'n credu bod yr champagne ma byth di blasu mor felus. Mor felus, na.
Rycha arno fe, a mae'n fel wedon ni.
Ie. Yeah. A gwych y cartra tu wta ydi o a ma' Hyundai wedi cymeryd... Yndyfe. A hefyd be' odden nw'n deud wedi ennill yr yy yym yr Are Five efyd Double-you Are See Two. Oce ma' does ddim Double-you Are See Two gan gen Toyota eto ond yym t'mo' mae yy mae o 'di bod yn penwythnos... Ma'n neud... ...anhygoel i yym Hyundai. Ma'n neud pethe tipyn yn haws ar bore dy' Llun yn Hyundai HQ... Ie. ...pan ma'r Cael y ffôn call nôl i Garia. Ie. Siwr ath y penwthnos, boys. O! Wel, i eri ennill, o! Newyddion da, da ni fan hyn. Ie, Temu Sunan yn ennill y WRC 2 hefyd mewn Hyundai. Reit, so Tanak yn ennill uh, rali anhygol. Beth oedd y bwlch yn y diwedd i Rofampera? 6 pwynt, 6 pwynt 8 eiliad, felly

So ar maths fi yn de, os di o'n, e- os di o'n cael six points yn, yn uh, Eaper, mae di ennill. Ond uh, uh, beth sy'n dod fewn fan wedyn yw'r um, power stage points yn de. Ie, yeah. a mae, ie. Yeah. 25 pwynt am buddigoliaeth a 5 pwynt. Ond mae hwnna yn ystyried nawr, os mae oed yn ennill pob rali a gael 5 pwynt yn pob cymal cyffrofed. Wel, di hwnna, yna, di hwnna ddim yn ei ddigwydd gyda pob parch i oed. Sorry, oed. Um, Ie, mae hwnna'n amhosib i unrhyw un, dwi'n meddwl. Yndi, yndi. Um, ie, felly Cale fydd pencampwr ieuenga y bencampwriaeth eriod. 22. Mae'n mynd i ddigwydd, ynddo fe?
Yndi, yndi. yndi. Uh, Mae'r record ar hyn o bryd... 27 am Colin McRae, ie? Yeah? Colin McRae, 27, a 21 yw Cale. So, o'n i'n gweud, gall... 21 neu 22 ydi o? 21 yw e?
Na, so fe'n dau- ma'n 22 eleni. Reit.
Dwi'n credu mai ben-blwydd e ar un o'r rallies yn Groeg falle? O. Yym ond galle fe ennill y bencampwriaeth chwech gwaith cyn iddo fe cyrraedd 27. A mae 'di ennill y blinking cymal cyffro eto 'ma yndi? Wedi ca'l pump pwynt am wnna. Mae jyst... Dyw e ddim yn gwybod shwt i colli... Mae mae mae mae'n ca'l am am ail.
18. 18 a ma' 'di ca'l pump. Dau ddeg tri. Ma' 'di ca'l twen- twenty three points am bod yn... Dyw wnna ddim yn dyw wnna 'im yn ddrwg o gwbwl ydi e? Nadi. Nadi.
Fantastic a be' sy'n neud e hyd yn o'd mwy anhygol yw rali graean yw hon Ok, rali adre iddo fe, ond oedd e'n sgubo'r ffordd, di Gwener. Fe oedd y car cynta mewn, a ti'n mo, fel arfer, mae hwnna yn meddwl bod ti'n mynd i colli hanner munud, munud, yeah. yn dwi? Ond wedyn, dyn ni wedi gweld Lob, dyn ni gweld Olsher yn yr un un sefyllfa, a maen nhw wedi dod yn ôl dros y blynyddoedd. So. Ond gathau e bach o lwc to, Ma'n O, briffordd. do.
Ma'n- Chwarae teg, wan, Ma'n mae 'di bod yn y, ryfedd. mae 'di bod yn y ffos dau waith, yndi? Yndi. A chwerthin. Ie, a chwerthin.
A'r peth arall, mae fe'n dod mas o'r ffos, nôl ar y ffordd, a wedyn maen nhw'n cael joc fach yn y car wedyn, oedd hwnna'n agos, oedd oedd yn agos. Unrhyw un arall, maen nhw'n bowlio lawr Yndi. mewn i'r car neu mewn i'r coed, yn dyn nhw? Um, ond ie, yeah, mae just, mae'n mwynhau e, mae'n fel se fe'n dod yn hawdd iddo fe, a dyw e ddim mynd i colli. Ne, di.
Ne, di. A mae gyrfa, os mae'n aros yn Toyota, dwi'n credu, dwi'n lli gweld e'n rhywbeth tebyg i'r Sebs, ti'n modd? Yeah. 90 mlynau yeah. o Cale, ni'n mynd i weld. O, oh, llongyfarchiadau Cale. Mae fe, mae fe'n neud yn sobr o dda. A wedyn, lapi. Oh, Oh. Reit, y ffin arall yn y Toyota. Oh, o'n i yn disgwyl lot gen Lapi, o'n i'n meddwl fysa fo'n uh, quick yn de, o'n i'n meddwl mi di colli a just am cer amdani, ti'n bo? Ie, yeah, mae fe um, i ennill y rali ma'n drychwch ar golwg i car. so, gath e carreg mewn i'r windscreen ar y dyrnod disadwn. So, dydd syl yw hwn, y cymal cyffro yw hwn nawr, mae newydd bod. Um, Y cymal ola ond un. Bowliodd e'r car. Rowliodd e. Oedd y windscreen dal yn y car pan gorffennodd e'r cymal, ond penderfynu wedyn i cico fe mas er mwyn diogelwch a fel bod e allu gweld le mae'n mynd. So dreifo'r cymal cyffro 'ma, wisgo sbectol sgïo, Wel safety goggles. Mae'r to di hwthi off cefn y Yaris na. Dwi'n meddwl nath y to chwythu off uh, cychwyn y cymal do. Oedd ar y cychwyn te? Oedd, mae yna ar y cychwyn ni.
Mae yna ar y cychwyn. Na, Watcha wan. Na, di mae wedi cico fe mas. Na, ffrant. O, to ti'n sôn am? Y to wan, ie.
Felly hwthi mas na the ar... Ar y cymal. Cymal ei hun. A pra gwynt yn mynd fewn a chwythio fyny, doedd? Na ti, mae bach o ffiseg fyna. Negative air pressure yn hwthi fel anodd, fel, fel uh, Aden um, awyren. Ie. Yeah. Yn codi off.
Mae rwy'n um, cael presant.
Mae rwy'n cael presant. Mae rwy'n cael ah. table. Be oedd enw ddo? Coffee table newydd. Coffee table bach cafon ffaibr. Fy'n un yn uh, mo dan rhyw braich rwy'n yn Iru Maki wan. Ond oedd oedd e'n dod mewn i'r rali yma, cyn yn y llydd, wrth gwrs. Ie. Yeah. Um, a oedd e'n meddwl bod e'n mynd i gael podiwm, oedd oedd e, oedd e'n moyn ennill. Um, so dim surprise, really, oedd safle dad ag er y ffordd. a ma' 'di bod yn yr ail safle 'na trw'r rali nes i nes i Rovanpera myn' heibo fe ddo'. Yym. Ti'n meddwl fydd e'n apus 'da wnna? Podiwm? O, fysa, siŵr. Dim i fydd yn hapus, ond ond dydy o ddim, dwi'n gwybod bod o'n testio'r car a bod dim, ond dydy o, mae yna wahaniaeth rhwng testio yeah. ac fod ar y rali. Mae'r hogiau eraill yn match fit. Match fit, ie. Yeah.
Fel o ti'n dweud, ie, yeah, falle bod, bod o ddim wedi bod yn match fit a dyna lle mae wedi colli allan. Ond... Yeah. T'bo, da ni'm yn gallu... Da ni'm yn sôn am lot, nag 'den? Na, ond y T'bo?
penderfyniad cywir, os mae fe'n nawr yn rhannu'r car 'na hanner tymor mae e'n neud, Ie. Ie. Um, ti'n meddwl falle bydde fe'n well os bydde fe wedi mynd i M-Sport a gael tymor llawn yn y Puma? Mm.
Dwi'm bo. Bydde fe wedi cael podiwm yn y Ffindir? Na.
Na, sai'n meddwl nes gwaith. Na. Mae yn y car cyfle yma, ynddo e? A fysa Oje, os oedd Oje wedi cael y car i Ffinder, fysa fo wedi bod ar y podium. Ie, mwy na thebyg ddim. Ti'n meddwl, achos fel chi'n gweud, dwi ddim yn match fit, dwi ddim yn licio Ffinder anyway. Dwi ddim yn licio Ffinder gwaith.
Ffinder na di.
Ond, ie, uh, yeah, Esa Pecolapi, a mae rai fi werthu yn, mae'n gweld e'n mynd fyna. Mae'n comic, yn yw e? Mae'n mor onest. Mae eitha refreshing i glywed e ar ddiwedd y cymal. Yndi. Mae'n siarad mor blwmp ac yn blaen. Yndi. O, reit, Elfyn, pedwerydd safle i Elfyn, y bwlch ar y diwedd, 16 eiliad oedd e, tu Rhwng ôl fo a Lapi. i Lapi.
Ond, um, ie, rali digon anodd i Elfyn fedw- oedd Yndi. e'n O'r dy' Gwener mlan, oedd e ddim yn gyffyrddus dy' Gwener i ddachre, oedd e? Oedd e ddim cant y cant gyda'r car. A wedodd e cyn mynd, mae rhaid ti fod yn cant y cant â'r car, neu sy'n gobeith y ti. Ond mae e, wedys ti Darren, mae e jyst i weld yn ymladd mor galed fan hyn, yn dweud. E? Wel, dyw um, cychwyn y cymal yna, wnaeth e lawr y ffos, yn do? Do, do. Ti'n bo, so faint uh, mae, o lwc mae o wedi cael. Rhaid yn cychwyn y cymal yn doedd? O'n i'n meddwl bod e'n mynd i mynd off pan weles i'r car yn mynd lled y pen i'r ochor. Ie fel 'a. Ia ia gwel- Nawr ti'n gweld o'dd e'n... ...language Elfyn o o here we go. O'dd e'n edrych reit mas o ffenest y drws on'd o'dd e? Oedd. I wel' le o'dd e'n mynd. Be' 'di'r ralis nesa am meddwl at Elfyn te? Nawr 'di o'n mynd yn dda yn Ypres a Groeg? Dwi'n meddwl falle bod o'n n- n- neith o neud yn well yn reina falle. Dwi'mbo. Ie o'dd e wedi t'mo' ma' 'di ennill hon o bla'n yfe? Do. Odd e'n meddwl by- by- o siawns go lew 'da gofyn e nes i good chat ag e cyn iddo fe adel a wedodd e on' bo' ni allu ga'l yym test iawn ar y dydd dim ond dy' Llun testo nw. Hmm. Yym a bydde hyder yn uchel t'mod o'dd e'n gyflym yn yym Estonia hefyd rali tebyg iawn ar y grafel, cyflym. Um, ie, oedd e'n hyderus yn mynd na, so, so bydd e'n siomedig gyda pethau. O'n i'n mynd i ddau, ti'n meddwl fydd o'n siomedig efo'r um, performance yma o'r result, anyway? Bydd. Ie, falle. Yn cwrdd gollodd y 42 neu... Do, 40 efo suspension. suspension. A be fysa hwnna di wneud? Roed o'n ôl ar y podium, dde? Bydde wedi bod ar y podium, yeah.
dde. Trydydd? Bydde.
Bysa fe'n ail.
Na. So, ti'n bo. Ie, yeah, ond wedyn, oedd e ddim cwait na cyn hwnna, oedd e? Ond i fod yn deg, so beth oedd hwnna? Cymal ola ond un nithwr. Ie. Yeah. Torodd e'r suspension, rear left oedd hi yn y fe. Ie. Yeah. Um, um, sneb tebyg oedd fe yn y parc gwasanaethu fel, ti'n bod, gyda sgiliau. Trwsio gair. Ac yn y...
Chwarae teg. A oedd e wedi gwneud jobyn wirthiol. Pan welon ni'r olwyn am y tro cynta, oedd y camber, oedd e mas fel yna, oedd e? A wedi tynnu hwnna mewn rhyw ffordd. Ratchet straps rhwng yeah. neu cable ties. Mae'n wir i weid, Darren, sdim byd yn y byd allwn ni ddim trwsio gyda ratchet straps a cable ties. A zip ties. A gaffa. Mae ma fe, to. Mae yn toolkit bob un car Ali.
A mae'r partneriaeth 'ma, fe a Scotty, maen nhw'n gwybod yn union beth sy'n angen wneud fan hyn. Yndi. Ddoi o'n nhw mewn 'na. A wrth gwrs, mae hwn ar road section, Howard, mae un cymal i fynd, so lle, yn erbyn y cloc fan hyn. Ie, wel... Yndi. ...jyst wneud siŵr bod nhw'm yn colli amser at cy- at diwedd at mynd at y cymal ynde. Mae yna ma amser am, am, i wneud rhywbeth ynde. Os... Dibynnu, dibynnu faint mor hir mae road section ynde. Ie, fydden ni'n gweld yn, yn ffindir mae'r... Um, mae yna ma rhoi digon amser rhwng y cymalau. Ti'n car yn cwmpa fo Jack. Ie, oedd yn lwcus fyna. Oedd yn rhoi yr olwyn ar dan y car. Mae ma pawb yn ei wneud yna, dyn nhw? Oedd wedi symud yn doedd.
Oedd, oedd. Just rhoi gofn fel bod e ddim yn dod lawr ar, ar ben y boes. Ti'n tric beth y machine Jack na, ynddi? Ha? Ond dyn, dyn, dyn. Ha?
Dwi'n meddwl bod y teams yn bildio jacks i weld who's got the best jack. Mae'r ma jack werth mwy na'r car. Wyth ti. Um, ond sawl gwaith i ni wedi gweld na o'r blaen le mae Elfyn yn dod i ben a trwysio'r car a gael e'n ôl a gael canlyniad. Hmm. Yr fix gore weles i oedd yr un da'r spanner spanner efo'r ffod ie ie ie. A pan gyraeddodd hwnna nôl i ardal gwasanaeth oedd y engineers i gyd yn cyfadde t'mo' allen ni ddim wedi neud well yn hunen. Ie no chware teg iddo. Ond yy le dysgodd e ei grefft? Wel Gwynne Evans Motors. Other dealers are available but uh... Ond o'dd e... Run to Dolgellau. O'dd e'n gweitho 'na fel mechanic go iawn on'd oedd? Oedd oedd oedd. Mae e mae e'n qualified. Yndi yndi. Mae'n gwbo yn gwmws be' mae e'n neud mae ellu gweld y broblem a ma' ellu trwsio fe. Ie. A falle, t'bo', ma' hwnna yym mae'n grêt ff- fel 'na ynde, ond am gyrru mae yy yn o hyd yn edrych am yr eiliad ola allan o'r car t'bo'? Os 'di'r car 'im cweit reit ma' rai ma' rai bobol yn jyst gyrru be' sy gennyn nw reit? Hmm. Gyrru'n flat out, drive it as it is. Ond os wyt ti'n gallu deall sut ma' car yn gweithio, wyt ti o hyd yn meddwl sut dwi'n neud hwn yn well t'bo'? Ie, ie, mae'n deall.
Ie, yeah, so, so ma, ambell i weithiau mae'n ma, ma, ma chwarae yn erbyn ti, yndi? Ie. Yeah. Ti'n ba?
A nath e na yn ystod y rali ma, ti'n ma, ddim yn apus da'r cart i Gwener, oedd e'n well prynhawn di Gwener. A wedyn wnaethon nhw newidiadau to nos Wener ar gyfer di Sadwn, a oedd e jyst yn mynd yn well ac yn well ac yeah. yn well. So, ie, mae twico'r holl ffordd. Dwi'n meddwl bod Tanak yn meddwl fel yna, ti'n gweld. Dwi'n meddwl bod Tanak ddim mor mechanically minded, a wedyn mae'n just gyrru y car. Ac os oes na problem yn y car, mae'n gyrru rownd y problem. Di Elfyn ddim, mae'n mae trio trwsio fan i ben, ti'n bo? Mm.
Wedodd Malcolm rhywbeth hynod o diddorol yn Monte Carlo. oedd lob ddim wedi cael prawf yn y car na ni. Oedd wedi cael hanner diwrnod yn dydde. Ie, ie, ie. ie. Jwmpodd e yn y car, nhw roedd e ddim byd. Yeah. Just gyrru fe stage. Yeah. A ennill y Monte Carlo. Yeah. Anhygol. Ie, yeah, falle mae gwers fyna i chi gyrwyr ifanc. Ie. Yeah. Gyrru. Gyrru. yeah.
Bara gwyno, just gyrru. A dim bai y car yw e. um, reit, pumed safle Thierry Neuville, y gŵr o wlad Belg, a mae e nawr wedi bod yn ail sawl gwaith yn y bencampwriaeth yma. Pimp gwaith? Wastod i Sebastian Lobes, dwi'n credu. Ie. Yeah. A dwi e ddim ei fod, iddo fe eto eleni. Um, y wahaniaeth da ge a Tanak yw bod e wedi mynd fan hyn a oedd ddim yn disgwyl wneud unrhyw beth. Yy oedd e bron cyn dachre wedi t'mod... Ie. ...yym gweud sdim gobeth 'dy fi felly pumed safle bydda i'n apus dyna a 'na beth gath e. Ond o fe hwnna yw'r ffor reit o fyn' ati... Yy. ...paratoi mewn i rali Darren? Dim cychwyn yn negatif. Ond wedyn nath o ennill y yy street stage yn Newfascular sy'n golygu bod o'n mynd i mynd fel cath yn cythrel ar yn Ypar ynde? Yndi yndi. Yndi so dwi'n bo- dio'm yn licio'r rali 'ma so mae ar y mae ar y mae ar y negative vibes yn cyn cychwyn yndi? A t'mo' os ti isie ennill rwbeth ti gor'o' moyn o yndwyt? Hmm. A wedyn 'ny os di o'n dod o dwi'm licio hwn a fi licio cyfale dwi'm licio jumps a t'mo'? Ti'm yn ti'm yn haeddu ennill wedyn nagwyt? T'mo'? A, alli di dynwared yy Thierry Neuville unwaith eto i ni plîs? O, fi'n licio'r cymal, dwi'n licio'r jumps, dwi'n licio'r car, yn fi, Dwi'n licio'r te yma, ry oer. T'mo', ma' rai bobl yn jyst cwyno, a 'na ti ynde. Ie, ond t'mo' be', ma' digon 'da fe cwyno amdano yndos e? T'mo' ma'r car 'na mae e mae e'n... Woah stop! Mae boi eryll 'di ennill yn y car. Ie odi ond ma' fe'n...
Yy? Di.
Os o'ch chi Christian Lorio yn y tîm 'na ŵan, hey, no way Lewis, what's the matter with the car, huh? He's a Tanak, he's a winner flat out, huh? And you a fifth, huh? You a take a fifth of the wages, huh? Ti'n wared Christian Lorio oedd hwnna. Dim Christian Lorio go iawn, Howard oedd e, ond oedd e mor debyg. Ie, ie. Um, na, Newn ni cwmpo mas fan 'yn nawr, felly gwelwn, yn dod. Beth dw i'n gweud yw, mae Thierry Neuville yn well na pumed safle. Yndi. Dyw e ddim, t'mod, mae e yn gyrrwr o Ond mae 'di meddwl, o, dw i'm yn mynd i curo rain, dw i'm yn mynd i brifo, jyst newid i pum- ffi- fifth gear a mynd am, t'mo'? Ie. Chware fe ch- meddwl yn 'i ben 'de. Ie, falle.
Clever 'di o, clever rally. Mae e, mae e yn yym... Achos oedd o'm yn oedd o'm yn o- fel arfer, os 'di o'm yn wneud yn dda, mae'n cwyno. Ond oedd o'm yn cwyno lot ar y rali yma, nag oedd? Na. Dim ond di cwyno... Oedd o'n just... Oedd i roed... Oedd i, oedd i deall bod o'n mynd gallu wneud o, and that's it. Ie. Yeah.
A derfyn e. Yna fe. Look out next time, de. Ie, yeah, ie. Yeah. Rali yna arall wedyn. A wedyn Takamoto Katsuta. Bydd e'n siomedig da chweched safle. Hefyd mewn Toyota. Um, Di, dydi Taka ddim cweit yn y pedwar cynta. Diom yn... Di'r profiad ddim efo fo, um, siŵr bod i beis nos ddim cweit yn reit, diom yn i gyrru'r cymale mor gymaint o weithio. Diom yn i gyrru at y diwedd y rali yma, so diom yn i wneud 3 days o, o rali ffindo yn y blaen. Mae hwnna i gyd yn dod fewn i'r mix yndi? Yndi yndi. A c- a newid co-driver hefyd. Ie ie g- ie co-driver ry'n ni'n co-driver newydd blwyddyn yma t'mo' so o' ti'n disgwyl lot o o so o' ti'n disgwyl o yym o flaen gwyn- yy Elfyn wel 'dach chi'n disgwyl lot ynde? Hmm. Dwi'n credu achos bod e 'di mynd cystal ma' llynedd A ma' raid i ti ga'l ryw fath o targed on'd o's e? Oes oes oes. Ma'r gyrwyr 'ma i gyd yn gosod safon reit 'na le dwi moyn fod yym a mae e 'di cwmpo'n fyr yn yn y Ffindir a t'mod mae e'n un bach digon sensitif hefyd so fydde'n anodd i weld shwt bydd e'n ymdopi 'da hwn nawr. Hmm hmm. Wedi treial mor galed i i ga'l hon fel yy rali fel hwn. Un peth o'dd yn diddorol bod o'n deud ath y ffrynt y car lawr fan 'na yndo? O do do. Yym b- beth o'dd ddeud if I'm here next year. Ie, eitha ddiddorol.
Be oedden nhw'n sôn am te? Wel, yn amlwg, does dim cytundeb 'da Gethin. Wel, dyn nhw'n dechrau siarad silly season yn dechrau wan, yndi? Wel, odi, y mell, ond mae ma pawb arall yn y tîm na ar cytundebau dwy flwydd, yn dyn nhw. Dwi'n gwybod, mae, mae blwyddyn arall da Elfyn ar y gytundeb e. Ond, uh, ie, falle

Na ma' rywun 'da gen edrych ar 'i ôl e. Ie be' 'di enw'r boi 'na?
Fi'n siŵr o. Yy? Ma'n te- testio i Toyota. O yy Juho Hänninen. Juho Hänninen ie. Ie ie.
Fo 'di driver coach o ynde? O reit ie ie. Ie.
Fel m- menter ynde so. Reit.
Oce ma' ma' pwnc bach digon lletchwith 'da ni siarad ambyty nawr. Dwi'n gwybod bod e'n ffrind annwyl i ti, Malcolm Wilson. Gawn ni siarad am y Pumas a M-Sport, achos 'na beth o'dd Siop Shafians. Mm. Craig Breen i ddachre de, so fe yw'r brif gyrrwr erbyn hyn yn yn M-Sport, dyna fe. Yym, rali i anghofio iddo fe o'r, wel, Oedd dy Gwener yn oce. Pumed oedd e nos Wener. Uh, y gore o'r Pumas. Mm. Ond wedyn, um, camgymeriad dydd Sadwn, ti'n modd, llinell anghywir dros crest, a oedd hi'n amen, rhwygo olwyn oddi ar y Pumas. Sim diall bod olwyn cefn ah, ffwr i gyd. Do, do. Do wedi colli olwyn cefn. Cefn i ffwr.
Do, reit off back y car. So, mae Malcolm a, a Richard Millen yn mynd i fod yn gandryll well da hwnna. A ti'n Estonia, camgymeriad arall fyna, ti'n mae e, gath e Monte Carlo, gwych. Um, ti'n meddwl, mynd yn really dda fyna, o'n i'n meddwl, o, cwn i off, mae hwn mynd i fod yn blwyddyn da i Craig Bryn. Ers ni... Wedyn ffwr yn Sweden yn do. Ers ni, mae'n just yn sôn yn yr eiran Sweden. Ie, do. Ers ni, mae e just wedi Sai'n gwybod os mae amlwg neu camgymeriadau neu trial... Wyt ti'n meddwl bod o'n colli rhywun i helpio efo'r car? T'bo' geth o lob yn yn Monte Carlo a jyst t'bo' ca'l tym bach o dal llaw falle. Ie. Yym gormod o pressure arno fo. Dim pressure ond gormod o pwysi ar 'i to a ar 'i ar 'i sgwydde fo a jyst dim yn gallu t'bo'? I don't know dwi meddwl dwi. Ie, achos 'na'r peth, fe yw number one Ie, Apple Watch. a neth o gamgymeriad, yndo? Do.
Achos wedodd Richard Milner, That road has been there for hundreds of Ie. years, that rock hasn't moved, it was there for the recce, it's there for the rally. And nobody else hit it, neu neb arall wedi bwrw. Dyna 'r unig beth 'dyn ni'n mynd heb weld yn ôl eto, ydy O' 'na naid cyn hwnna mae 'di mynd mewn i compression a ma'... Nary nary o' 'na jyst o'dd o jyst o'dd o'n sort of o'dd o'n blethu tightens of a crest dwi'n meddwl. A ia oce. T'bo'?
Yy meddwl o'n i os gwn i 's o'dd o 'di colli lein ar yr cornel cyn... Wel dwi'm yn meddwl 'nde.
O'dd sequence o camgymeriade bach fyn 'na yn arwain lan at... Dyna o'n i feddwl fysa hynna'n gallu bildio fyny a wedyn i'r... Be' ti feddwl fatha gai- gai- gynno fo pynctiad ne' beth neu? Na na na jyst os o'dd o'n cymun o fflein... A reit. ...drost yr sequence cyn 'no fo. Ia. A wedyn achos mi mi gododd y car o' 'ne o- o'dd o offline doedd ond modfeddi ond wrthyn ni ddeud do'n i'm nesh i'm sylwi bod yr olwyn cefn wedi ca'l 'i rhwygo off. Do. T'mo' falle o'dd y nodyn yn rong t'mo' dim fod o bod o 'di ca'l 'i galw yn rong fatha ma'n ddigon mor ma'n deall mor tynn oedd o t'mo'? Ie. A dwi'm yn bo. Ma' ma' nw 'di neud ma' ma' nw 'di neud y cymal yna o'r blaen. Na. Do. T'od ie na dim yn cymal newydd odd hyn nage? Naci naci 'im cymal newydd.
Ma' gynno fi o gynno fo'r be? Ie.
A 'na dw- 'na pam dwi'n credu pam odd Malcolm a Richard mor flin. Hmm. 'C'os Ie. t'od camgymeriad. Hmm. Ar y lefel 'ma do's dim lle... Ie do- do's na'm agos. ...yy am camgymeriad. A reit ffor 'mô wedyn 'de odd e ddim lot well yym bant o'r ffordd. A wedyn, um, power steering issues wedyn o achos bod wedi mynd off y ffordd, ond y cymal cyffro yw hwn. Oedd e'n mynd yn dda erbyn diwedd yr ali. Ond, uh, just dim digon da. Na, ond...
Diolch yn weld i landio nice, neu di. Yr piw ma? Piw ma, mae'n edrych bod o'n landio fel lwmpyn mawr o car, ti'n bo? Ma hynna wir. Ma'r y tu allan yn yn nid- Yn landio'n beautiful yndi? Dio drostodd. Ond wedyn daid hwnna ynde? Y y Toyota o yy Katsuta hw- hwnna neth yy nose diveio A mwya. ynde? dre- driver y driver Driver error fydda ia. Dwi'n meddwl o hynna fwy na y car ei hun. Dwi'n weld bod y Puma yma dipyn bach o lwmp o car yn y cymale yma efo'r mor gymaint o jumps t'bo? Ti'n cofio'r un Subaru mawr?

Um, Mae'r ero wrth gwrs wedi cynllunio i cadw nhw lawr. Yeah. Mae hwnna hefyd yn mynd i gwasgu nhw'n ôl lawr pan maen nhw'n glanio. Wyt ti'n defying physics yn dweud, dyna fe wyt ti'n trio wneud. Wyt, ti'n troi'r un absi down a maen nhw'n hedfan fel y foren. Ie, yeah. so, dwi'n mo, dwi'n meddwl... Nath rwy'n traffodd efo hybrid weekend ma, fel arfer maen nhw'n cwyno am yr... Na, go, nes i'n clywed neb. Dim hybrid, dim hybrid, dim tyres. Na. Mae di bod yn rali heb digwyddiadau um, mechanical. Yndi. I ddweud y gwir. A digwyddiadau, really, yndi? Yn aml iawn erbyn y cymal cyffro, lle ni lawr i saith neu wyth yeah, car yeah. rally byd, roedd 13 dyn ni, neu rhywbeth ar ôl fan hyn. Dim ond um, Solberg, mm. yeah. oedd ddim na. Um, Adrian ag e, beth nath e? Well. 300 metres, oh, yeah. rally? Yeah. O! A dyw e ddim wedi cael unrhyw lwc o gwbwl. Ma' yy ma' llunie 'da ni o beth ddigwyddodd fan 'yn. Sai'n gwbod. Sa- Wel yy... Odd e o- tri can llath mewn. Weles i ryw llun o fo ar ôl y rali'n siarad efo rywun a o'dd o mewn tears yndoedd? Oedd oedd ond...
Ti'n meddwl bod 'na gormod o pwyse ar 'i sgwydde o? Wel ni gyd yn gwbo pwy yw 'i dad e, Peter. Ie. Yym a ma' mae...
Mae off the line completely fan 'na yndi? O ma'... Yn y soft stuff yn doedd? Ma'n snatcho gynno fo cyn ar y ar yr turning mae 'di mynd. O 'na beth yw... Ti'n bia'r car ti'n bia Hyundai. Ar yr ymateb 'na. Na dwi'm yn meddwl bod e'n bia'r yr car yn fan 'na dwi'm yn meddwl. Dim syth mewn i'r cwrnal cynta fel 'a. Mae e'n gweud it's snatched again fel bod e yn t'mod rwbeth sy'n digwydd gyda'r Hyundai 'na. Ie. Ie dwi'm yn gwbo.
Ond, uh, ti'n modd, i gyrraedd fyna. Ond fel ti'n gweud, mae dad yn bencampwr byd, neu oedd e. Mm. A mae'r disgwyl iddo fe, a ti'n modd, mae'r cymhariaeth rhwng fe a Caler o Fanpera wedi cael ei wneud. Ti'n modd, yeah. pan ti'n edrych ar, ar, ar, ar, ar y rallies mae wan, gen ti Tanak yn does. Gen ti Rovan Pera, mm. dad ti ôl o fo. Gen ti Lapi, dwi'n bod beth os na rhywun ydi ôl o fo. Elfyn wedyn, dad ti ôl o fo. Pwy sy'n rhoi ni wan? Yym... Thierry. ...yy Thierry 'na neb tu ôl iddo fo yym hwn ŵan Solberg ma' 'na lot o bois efo pwyse ar 'u ben n'w yndoes? O's.
T'mo'?
A oedran 'na t'mod ma' fe'n ifanc. Hmm. Gorffod delio 'da'r fath bwyse. Reit gewn ni un yym cipolwg eto ar y bencampwriaeth fel mae'n sefyll. Um, felly, Tanak yn dringo safle lan i'r ail safle. Cael er o Fympera dal yn arwen. Elfyn yn llithro safle, ond mae'n agos rhwng ail a beth. Pumed, allan ni weid, fynda. 10 pwynt yn does, 10 pwynt. Os.
So, um, y brwydr am yr ail safle yna yw'r yy yw'r frwydr. Ma' ma'r bencampwriaeth drosodd. Ond i ni mynd i Ypres, gwlad Belg. Ti'n apus yy bo' ni'n mynd myn 'na nesa? Ti'n ffan o'r rali 'na? Yym dwi'n meddwl bod o'n rali reit anodd. Mae 'na, mae 'na, yy mae'n mae'n mae'n good rally, mae'n cael ei trefnu'n dda iawn, mae'r awylgych awyrg- awyrgylch yn dda yna, ond dwi'm cweit yn licio'r ffyrdd, mae 'na mor gymaint o bew ar y ffordd. Ah, yy, dw- mae... fydden ni, fydden ni wrth y modd efo mi yym o'dd mi athon ni yna'n 2017 na Sy'n neud y BRC yna, yndo? Do. Ie.
O 17, 18 ag yn Ie, 19. A fyddwn ni'n fyddwn ni'n gweld o'n mae'n unique um... Ie, yeah, mae yn unique. A faint o ddifn da chi'n mynd mawn i'r ffoesydd na? O. Oh. Ie, yeah, os chi'n mynd off, chi'n mynd off. Ie. Yeah. Mm. Wel, diolch yn fawr iawn, boys. Mae wedi bod yn difyr iawn gael chi yma. Diolch am eich cwmni. A newyddion da yw, Mae Rali Ypres dim ond pythefnos bant a fyddwn ni'n ôl! Mae'r cymal cyffro Rali Ypres yn mynd i fod yn fyw unwaith eto ar S4C Clic, felly, wrth y Fydda i ddim yna! O, fysa ti 'ma?
Na, genna i priodas, sori! O! Wel, ti sy'n colli mas. Ie, dwi'n gwbo!
A Darren, diolch o galon i ti am ddod miwn â ni. Felly, dyna'r cyfan am y tro, felly, wrth o'n ni'n tri fan hyn, tan tro nesa, hwyl fawr! Ten, ten. Felly, ymunwch dŷ ni 'to mewn pythefnos i weld os all Thierry Neuville ymladd nôl ar ei rali adre. Wrtha i, Howard a Darren, hwyl am y tro. Hwyl.